zvivati hako yasvukisicho indawa ndakaenda kwakitsu kunotengesa maushu maningi mazai mm. pandaona chimufesi changu ikoko kwacho mm. kwakitsi ikoko mm. apa chikuda tondiroora shamwari apa ndakatambiswa ndakapiwa no shit saka wo uda kugara nechimufesi chako ichocho ndida kugara kanewo kwakitsi kwava ndakaona ane mari ane mari eh, saka manje ndikufunga pfungwa dzekuda kubvisa nhumbu ikosi akazozviziva ka haazondirora hmm. hmm.
asi iwe unoziva ti kubvisa nhumbu hakubvumirwa ndikazokudirecta kunofanira kunobviswa nhumbu haikona kuzonditengesa handiti hmm, but andoziva ti zvauri kuita zviri risk eh? zvauri kuda kuita izvi hazviudzwi munhu hmm. unozviitira wakanyarara
ehe zveka ndisaka ndikutipirawo kuti kwete zoti anzi ukaona mumwe anobvisa futi ubva wati ende kwaningi hazvibvumirwi saka unongotsvaka five waya rako iwe ubva watobaya chi kwamaitoo yandi ah, ndanditende kizito ande

tinoda kuti isusu tirovere mari tidye mari kune bhebhi iroro harinere mari dzaro eh, but tinoda kubvisa nhumba mene wakanetsa nemufesi wake chichishandira eh. saka isusu manje ka mshoko mm, wamufanira kumupa eh. imkondorosi nhumbu ngatisiyanei nayo anofanira kuzvara mwana wake sezvaana ndi ehe mimi manje ka achauya ndichauya naye kwamuri bcause ndichamuti nini ndine munhu wandoziva anobvisa chi nhumbu ndobva ndoya chi

Mavadi kwa metoi. Musha wakadi hako?
Andiri right zvangu. Eh. Metoi nakandaka nenyaya yangu. Eh. Metoi zvakaoma. Eh, chi? Ndine vamwe rasta so vakandipa pregas. Eh. Asi rasta yavo ka. Eh. Avatombozwa kuti ndinoda kudyei. Ndinodei. Eh. Sika pandakaenda kwa kitsi. Eh. Ndinotengesa mazai. Eh. ndakaona mukomana wekoko kwakitsi achida kwakitsi eh. sa ari kuda kundirora eh. apa ndine pregas ko akazozvinzwa kuti une nhumbu kuti ndine nhumbu
saka metoika ndakanzwa nakisto kuti anzwe ni munogona kubatsira ndibatsire mundibvisewo nhumbu andina ah, asi handi unoziva here kuti mutemo muno muzimbabwe hautendere kubvisa pamuviri anga akandiudza hake asi handi unozviziva here Ndozviziva mai Toyi. Inini to secret.
Inini zvandakuchiita ka ndichakupa asi usazodii usazotaura kuti ndinda kuita sei? Kuti ndimandi please. Please please ndinosungwa mutemo uno muzimbabwe hautenderi handiti mm. ehe inini ndaa ndakatsvaga hangu nechekare mm. kubva paakandiudza ndakabva ndadini mm. ndakabva ndatsvaga
Eh, unosvika woisa odzvanya dzvanya woisa mumvura onwa oh, eh, zvinotoita hazvitombotora nguva zvinenge zvatoita oh. eh. ko mari yacho manje mari yemetoi 500
ah, iri bhoo Inokwana ife panotochera.
Eh. Ya, iri bho. Saka iwe wetoona anaka kana zvaita. Alright, eh, eh unongondizivisa kuti zvasei. Asi zvinoita. Alright. Eh, azvingoregedza. Zvinoita. Tinoonana. Alright. Hayo unoroorwa iwe. Ah? Eh, aucharoorwa nemukomana wako. Ah, ezvo zvanchamboshidzokorra futi. Handisi ka? Mm-hmm.
Eh, auzvipame. Ah, nembozvipa baba meto. Alright.
Halo.
Eh, Kizito.
Halo. Ndamupa mugondoro siuye zvaiita atondipa 5 waya yangu. Asika. Eh. Izvozvi nditori nayo mari uya tidye mari wewe. Apo, hayi zvinhu byange hande zvake izvo. Eh, mari yodoya chitoda. Munhu abvise nhumbu zvokudaro.
achaiona nhumbu yokubva kwayo toda kumuona akajaira mapokotoreso vacho vaabhoo haasi mati ndikuve baba
iri bhoo uye iwewe bhoo ndiripo shap aiwa bholato shap